right guys uh, welcome to kumusha podcast guys uh, nhasi uh, we are in hwedza e, eh, mukamba goto negombwe murambinda Goneso. Right, today I've got my guy here um, wandasangana um, naye munzvimbo yehwedza akati ah, mukoma wangu atimbokurukure nenyaya dzangu ane nyaya dzake dzaada kuti mbokurukura mumbonzwa e, mukamona mukatarisa kudai so munhu muunderate but chitori chibaba paari mukomana uyu e, zvandaratidzwa nebrain dzerumwe dzakawandisa saka guys egai mumbozvinzwira mukomana tichimbokurukura naye kuti zvinofamba sei right mukoma wangu munofare eh, ndinofara mine muse aiwa ndofara shamwari yangu e, unonzani wangu unombonzani unobva kupi unogara nani ai ndonzi jimi maradza ndinobva kwane gombwe kuvillage kwauswa ndogara

Ore gara akupasa ore. Guys, hanzi ndiri form 114 years na Jimmy Jimalo. Right, Jimmy Jimalo eh chimundudza something. Eh iwewe wati uri form 1 and unodza pachikoro panonzi chii? Ndidza kwa Ruswa.
Chinonzi kwa Ruswa here? Chinonzi chii chikoro chako? right uri form one ko primary wakadzidza kupi
paruswa chimhondudza jimi jimaro pana mbotaura newe nambononge uri brain dzako dziri sharp zvisingaiti saida kumbonzwisisa kuti grade seven jimaro wakabuda nemainzwa

zvese ajimala ah, unoninyebera eh? ndoona kufonera gogo wako izvi kugogo wako azoti iwe uri kunyeba jimala ah, guys chimalo akabuda ne six units six units Mkomana ari pana apo. Right, wabuda ne 16 idzi. Chimalo, pawakaenda ku form 1. Zvakaita sei? Uri kuchinja here? Waka item tiri pa term nama chii pana. Second term man. Wakabuda ne mangani? Second term. Hayi so second second term. Mm. Ndabuda ne 8.

Hey, anga ari 5 nema B3. Guys, haasi kunyeverera here mukofana? Guys, I think ndapedza podcast ka. I have to call Gogo Chimalo. Nimbowanzwisisa kuti 8 ma subjects akabuda ne 5 ma A's, 3 ma B's. Chimalo. Chimundiudza something. Eh, kuchikoro uno ndiana anokubhadhara chikoro. Unobhadhara na gogo. All right. Eh, gogo anoita basa rei? vanoita mabhizi vanoshanda mudzimba dzevanhu vanoshanda sei munoita sei vanoshanda mudzimba dzevanhu dzimwe nguva inini ndinoti pamaweekends ndinoenda Ndinoenda kune vanenge vaida kusvikirwa mandiro, kune vanoda kuchidzwa magadheni, ndo panozobuda inge mari yeku yakawanda yekuzoti ndibhadhire chikoro but pane inenge yazosara ushoma zvekuti ndo vanozongopedzisoo. Alright, unoita mari kuchikoro kwaunoenda? Kuchikoro tinobhadhira 8. 8 dollars per term. Per 80 dollars per gore which means it's uh, toti 30 dollars per term ndizvo 27 i mean 27 28 per, per term right because this is jimalo jimalo mkomana anogara anobva iko kuwedzwa anogara nagogo like haana munhu anozonatsoona kuti anongomunokuita kana munhu uchigara kumusha it's hard kuti ukwanise kuonekwa hanti nevanhu vanoona but chimalod naye angoti amkoma wangu chimondipa interview ndimbotaurawo zvinhu zvinoitika mulife mangu saka ndo watinaye muzvara nhasi guys chimalo mondiudza iweyo kuti kuchikoro uku hanzi hanzi iwewe une matalent Chimbondiudza matalents aunawo zvaunoti izvi izvi ndozvigona izvi. Gymnastics. Wakazozviona sei kuti unogona kuimba gymnastics? Wakadzidzira here? Wakaona munhu achiita here? Wakaita sei kuti uzokwanisa ku ndaingozviitawo zvaingobuda pfungwa dzangu nongotanga kungodzidzira wanga. zvizhinji zvacho ndainge zvomuona zvichiitwa pamavhidhiyo ndazviona zvibuda kana machina orit wotanga kuteedzera but waisi hautye kukuvara here une munhu anokudzidzisa here kana kuti unotongodzidzira uri wega orit chimalo chimbondirati chimbondiitirawo one chinhu chaunofungudza kuti ichi ngomaungoda kumbokuitira ichi mumboona kuti zvemajinirasiti ndozvikuona Eh, usadone kakosa eh. ah, ah, ah. miro akadai so miro akadai so right ita toni all right guys mm.

But Chimalo, I think kana pano vanhu vanoita zvemagymnastics guys, uh, please mukumbiro kana muchikwanisa kubatsira mukomana Chimalo kuti akwanise kuenderera mberi nezvido zvemoyo wake zvokuita zvemagymnastics. I think tichaisa number dzake number dzaambuya vake kuti vanoda kumubata Chimalo ka vanongomubata panumber idzodzodzo votaura naye kuti kana pane vanoda kumubatsira vanoitawo zvemagymnastics vanoda kubatsira jimalo vanobatsira neizvozvo vanoda kumubatsira nemaschool fees vanoda kumubatsirawo nechikafu nekurarama kwake guys number dzandichapinda mucomment section idzodzo ndo dzinotadza munokwanisa kutaura nadzo nemunhu anogara najimalo ore jimalo tatiri papanyaya yekuti yekuenda kuchikoro handi chimbondiudzawo kuti kana uchienda kuchikoro chikafu unoita ah,

saka vanokupai mune mashanda here kuti vanhu vazokupai mafuta kana kuti vanongokupai nekungoda kungoti ndandibatsire chimalo nako wake nguva pamwe vanenge vatongoti tiende motifudzire mombe tichitongodzoka vozongoti achiwa iyi mombono yodzoka na mwedzi

saka amai vari kuda kurara saka pavakadzokera kusuta machisiku
eish guys inzoi nyaya jimalo guys ari kutaura kuti iye jimalo aane nguva asati adya nyama iwewe zvako unotodya nyama everyday unoshora mwari kune vamwe vanhu vanototora vanotosuwa nyama kune vamwe vanhu vanotosuwa mafuta ekuisa mumuriwo guys eh, nyaya yemukomana uyo atsanangura nyaya yake yandibata bata dasai ndazotaura naye ndikati aiwa guys lemiti regai ndiise mukomana uyo ndimbotaura naye so that mumbonowa life inorarama vanhu vanenge vari kumusha maybe iwe wakakurira kumutauni hauna kumbira wamboexperienza life yekumusha eh, toti umboona kuti kana munhu ari kumusha anorarama sei so that munhu iye unokwanisa kumuunderstanda ukanzi waogara naye kana ukanzi wasangana naye muroti jimal kubva kumba kwenyu iweyo kuenda kuchikoro kwakareba sei mm,
ah, zvokuti ungatore nguva yakareba sei

moti 4 moti 5 moti 6 7 o'clock mune muchipinda umo guys handizive guys kana iwe uchishora hako mwari uri kwauri unototi eh, kana uchiri nochikoro unototakurwa nemota so the transport yechikoro yaita sei yasvika pagedi guys isu tine vana vari kunokumwa misha guys vekuti vanotora three hours kuti afambe kubva kumba kuti aende kuchikoro Achazotora imwe 3 hours kuti abve kuchikoro kudzokera kumba apedza izvo zvanosvika achiita mapeace job ekuti akwanise kuti abhadhare school fees aita mapeace job ekuti akwanise kudya kurara adya guys chimalo chimbondiudzaiwo kuti um,

but yaimboita futi asi ukaona munhu anokwanisa kukubatsira futi
vasina kupedza aingozviita ndakuchidriver fambe fambe obva zvobva zvadisapa anenge achivava eh, kana pane vanokwanisa kubatsira mukomana nenyaya yeschool feesvaona umwe wako karero vauda kumutengera bhasikoro chimalo guys eh, nhamba dza dzekaiti wake vachadzisa

Sisi mutanzo. Saka tikakuisira beat izvi unotokwanisa kutogogotimbira. zvinofamba sei chimalo hata anokwanisa kutiimbira guys ndori

Timi Jimalo. Bless, but eh, no, no man can guess. Our guys, guys. guys muona kuti sometimes mona ukaterera nyaya yemunhu inosuwisa but vanova munozosvika pekuti munozosvika pakunonakirwa guys chimalo ndikanomboipura riti mungorwa futi and let's go

kuti jimalo tikwanise kumuwana mari yekusimuka kubva kuhwedza achinopinda mucup clash guys jimalo imbondoera yekutanga yeye da kuti mbondoera yekutanga yawamborwa pekutanga tobva tangovharidza zvinhu and let's go

Jimalo to the fullest guys, mamunzira Jimalo. Jimalo anoimba. Ana Jimalo kuchikoro. Anzi kuchikoro. Anzi hapana anondikunda when it comes to music pese panoitwa show yemusic cheapers promotion godfather temoman fantan guys toti mukuvona amboya cup clash guys amboimba ka one chete one kuti eh, eh, nga mufai now oh, but ungada usangana ngwere dii kunoizera
ah, unoda kuti chimbota chimboiudza mashoko auda kuudza ngwere dii ah, eh.
Hey.
Abaipa. Awa, guys, guys, guys, awa.
Challenge accepted. Eh, hanzi ngwere diki ngaigare yagadzirira kozi kuri kuya ngwere pfupi.

Okay. Auya achizviti ndingwere kadiki asi mandiwonayo asi mumwe ndiwe feki. Eh. Vane ndomurova sa Brian Jack. Kumba kwavo ndichitomubvisira ye check.
Kana vane vanoimba zvefeki.